Timmaġinak tixrob ilma ġej minn ġibjun li jiġbor fih ilma tax-xita ġej mit-triq? Ilma li fi triqtu ġabar miegħu kull tip ta' ħmiġ u trab, saħansitra demel tal-annimali u annimali żgħar mejta bħal ġrieden? Ma naħsibx hux. Imma għal ħafna snin din kienet is-sitwazzjoni ta' ħafna postijiet f'Malta u il-mard relatat ma' xorb ta' ilma mniġġes ma kienx nieqes, fil-fatt, każ partikolari joħodna fil-bidu tas-seklu 20, meta f'Malta kien hawn l-epidemija tat-tifu. Issa, għalkemm dan ma kienx l-unika każ ta' mard serju kaġun tal-ilma, però dak li ġara f'dan iż-żmien kien wassal biex jibda l-proċess biex tinqaleb il-folja u biex inti illum tista' tiftaħ dak il-vit, timla tazza ilma u tixrob l-ilma mingħajr inkwiet illi ħa jmardek. Illum forsi hawn min igerger dwar it-togħma. Iżda nafu illi l-ilma tal-vit huwa tajjeb għax-xorb u mhux se jpoġġilna ħajjitna f'periklu ta' mass. Lura għall-bidu tas-seklu 20, eżattament għall-1912, il-Professur Temi Zammit u l-Uffiċjal tas-Sanità l-Maġġur Arthur Hugh Morris ippubblikaw rapport dwar il-kwalità tal-ilma. Analizzaw is-sorsi naturali kollha tal-ilma illi kienu jissupplixxu l-pajjiż. u rrimarkaw kif l-ilma, filwaqt li kien qed jiġi ttestjat għall-minerali, ma kienx ittestjat għall-batteri, tant illi tliet snin qabel, fl-1909 kif diġà semmejna, kien hawn l-epidemija tat-tifu, illi wisq probabbli kienet kaġun ta' ilma ġej minn għejun ikkontaminati b'demel eċċessiv illi tferrex fil-wiċċ tal-għelieqi u kkontamina l-ilma tal-pjan. Wara sensiela ta' testijiet, huma rrakkomandaw l-użu tal-calcium hypochlorite bħala diżinfettant. Din hija taħlita ta' ġir u klorin illi meta żżidha mal-ilma fi kwantitajiet żgħar ħafna, l-ilma jkun sterilizzat. Zammit u Morris skoprow illi daqs kuċċarina klorin kull 20,000 litru ilma kien biżżejjed biex jisterilizzaw l-ilma. Wara, dan l-ilma kien jinżamm għal ftit jiem ġewwa ġibjun sabiex tintilef ħafna mir-riħa u mit-togħma tal-klorin. L-użu tal-klorin kien biddel il-ħajja tal-Maltin minn lejl għal nhar għaliex dan kien ifisser illi issa l-ilma tax-xorb ma kienx baqa' ta' periklu għas-saħħa. U fil-fatt, fatt interessanti meta nħarsu lura lejn dawk iż-żminijiet huwa illi il-Maltin kienu saru jifhmu illi ftit riħa jew ftit togħma ta' klorin fl-ilma kien biss sinjal illi l-ilma huwa nadif u tajjeb għax-xorb. Jekk ma jiżdidx il-klorin, ma jsirx il-proċess ta' diżinfezzjoni tal-ilma. B'hekk, ċertu batterja illi hija tinsab naturalment fl-ilma mill-ambjent jista' jkun illi tasal għand in-nies. u b'hekk tpoġġi s-saħħa tan-nies f'periklu. L-ilma tad-dar li jasal għand in-nies huwa sejf biex jinxtorob. Aħna nitfgħulu l-klorin fil-ġibjuni biex naċċertaw illi sakemm l-ilma jasal għand in-nies jibqa' ta' livell għoli. Il-klorin huwa diżinfentant l-iktar konvenzjonali, jużawh mad-dinja kollha. Aħna naċċertaw biex fil-livelli li nitfgħu fil-ġibjun sakemm jasal għand in-nies ikun tajjeb.
Aktar minn kull ħaġa oħra, l-introduzzjoni tal-klorin kienet tappa storika importanti fl-istorja tal-produzzjoni tal-ilma, mhux biss f'Malta, iżda madwar id-dinja kollha. Fil-fatt, sal-lum, il-klorin huwa l-iktar diżinfettant użat madwar id-dinja U għal kontrarju ta' dak li jaħsbu xi wħud, jekk ixxom ħjiel ta' klorin fl-ilma tal-vit, anzi għandek iktar isserraħ rasek li dak l-ilma huwa tajjeb għax-xorb. Għaldaqstant, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, bħala l-entità responsabbli mill-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma fuq skala nazzjonali, għandha wkoll l-irwol li tipprovdi servizz nazzjonali għall-analiżi tal-ilma. Illum, l-ilma mhux biss ikun sterilizzat, iżda jgħaddi minn proċessi ta' purifikazzjoni u mineralizzazzjoni illi flimkien ma' monitoraġġ f'kull stadju tal-produzzjoni jassigura l-kwalità tal-ilma.
Id-Drinking Water Directive hija l-guidelines tagħna biex aħna nassiguraw li l-ilma li qed nipprovdu n-nies fil-villaġġ jasal tajjeb. Aħna nagħmlu t-testijiet minn diversi stages. Nagħmlu testijiet minn mill-boreholes, nagħmlu testijiet mir-reverse osmosis, mill-ġibjuni fejn ikun hemm il-blending, ikun hemm il-klorin u mbagħad jasal għand in-nies. B'dawn it-testijiet u l-monitoraġġ kollu tagħna aħna nassiguraw illi l-ilma qed jasal tajjeb għax-xorb.
Ta' kuljum il-laboratorji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma jirċievu medja ta' 25 kampjun, illi f'sena jammontaw għal iktar minn 9,000 kampjun ilma. Ladarba mbagħad dawn il-kampjuni jaslu fil-laboratorji jibdew isirulhom xi testijiet fuqhom, fil-fatt fuq kull kampjun isir iktar minn test wieħed, l-ilma jiġi ttestjat għall-aċidità, għan-nitrati, għall-metalli, għall-batteri.
Aħna nagħmlu microbiology test u nagħmlu chemical test. Microbiology test fejn niċċekkjaw il-mikrobi illi jkun fih l-ilma u bħala chemical test aħna nagħmlu testijiet bħal nitrates, conductivities, UVs, ammonia. Ta' kuljum isiru iktar minn 185 test. test, jiġifieri 68,000 test f'sena. Huwa importanti li dawn it-testijiet ikunu eżatt, li jkunu mħadma fuq xjenza moderna u minn nies esperti. Biex jassiguraw dan, il-laboratorji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma huma konformi mal-istandard ISO 17025. Dan huwa standard internazzjonali ewlieni fil-laboratorju fl-aktar pajjiżi żviluppati Standards ta' kompetenza fl-ittestjar u l-kalibrazzjoni. Aħna bħala laboratorju aħna ISO 17025 accredited minn National Accreditation Body. Aħna akkreditati għal għal fuq minn 45 parametru. Bl-accreditation aħna nassiguraw illi t-testijiet li noħorġu huma ta' livell għoli. Meta jiġu l-assessors minn barra aħna naċċertaw illi huma qed jiċċekkjawna mill-calibration tal-apparat sa quality controls, sa proficiency testing, blind samples, biex nassiguraw illi l-valur li noħorġu ikun accurate. Fost affarijiet oħra, dan l-istandard jiżgura li l-apparat huwa kkalibrat, jiġifieri jipproduċi riżultati eżatti, illi t-tekniċi illi jużaw l-apparat huma ttrenjati u li l-kampjuni użati fit-testijiet huma traċċabbli. Apparti t-testijiet u l-monitoraġġ li jsiru mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, hemm ukoll id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali li jkompli jassigura li l-ilma li jasal fid-djar tagħna huwa ta' kwalità tajba u sikur għall-konsum. Aħna, ir-regolaturi tagħna huma l-Public Health u meta jkun hemm exceedance ta' xi parameter nirrapportaw lilhom mal-ewwel biex naċċertaw illi l-ilma jasal safe għand in-nies. Waqt il-monitoraġġ tagħna, jekk ikun hemm każ fejn ikun hemm parameter iktar minn kif irrekomandat mil-liġi, aħna ninfurmaw mal-ewwel lill-Public Health u jerġgħu jinġabru l-kampjuni. Apparti l-kampjuni li nieħdu minn kull villaġġ, nieħdu wkoll dawk li jissejħu l-audit monitoring fejn nassiguraw illi nagħmlu t-testijiet kollha. Dawn ir-riżultati tagħhom ukoll nirrapportawhom il-EU. Id-Drinking Water Directive ġdida ħarġet f'Jannar 2021, ġiet reveduta, hija iktar iffukata fuq risk-based approach biex nassiguraw iktar li l-ilma jkun safe u issa Malta għandha two years transition. Din ġiet magħmula bir-rakkomandazzjonijiet tal-WHO. Tkellimna dwar il-ħafna testijiet li jsiru u l-mod kif l-ilma illi jasal id-dar tagħna ikun assigurat li l-kwalità tiegħu hija tajba u li huwa tajjeb għax-xorb. Iżda minkejja dan kollu xorta waħda u min ikollu d-dubji tiegħu. Hawn min iħoss li t-togħma tal-ilma tal-vit mhijiex tajba daqs dik tal-flixkun. Hawn min ukoll ixomm riħa ta' klorin fl-ilma. Allura, il-klorin eżatt x'inhu u għal xiex jintuża u x'qed isir biex itejjeb is-sitwazzjoni? Il-klorin huwa diżinfettant li huwa wieħed konvenzjonali, huwa diżinfettant effiċenti immens u huwa użat f'numru sostanzjali ta' pajjiżi madwar id-dinja. Hemm bżonnu sabiex niddiżinfettaw l-ilma eh, jiġi ddożat f'ammonti żgħar eh, f'dożi li huma meqjusa bżonjużi sabiex nissalvagwardjaw is-saħħa pubblika. Il-klorin minkejja li huwa ehm, diżinfettant effiċenti, ehm, iħalli warah eh, toma u riħa daqsxejn tedjanti. U għapropju għalek illi eh, id-Direttorat tal-Kwalità, Riċerka u l-Iżvilupp ġewwa l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qiegħda tiffoka r-riċerka tagħha fuq li ttejjeb il-kwalità tal-ilma potabbli mill-aspetti ta' togħma u riħa. Ehm, dan filwaqt li inkomplu naċċertaw li il-saħħa pubblika tkompli tiġi salvagwardjata skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Tul ir-riċerka tagħna aħna qegħdin nħarsu li numru ta' diżinfettanti alternattivi sabiex dawn naraw x'inhu l-potenzjal tagħhom biex jiġu inkorporati fl-operat tagħna u fl-aħħar mill-aħħar jitnaqqas l-użu tal-klorin u titjieb it-togħma tal-ilma.
It-tankijiet tal-ilma fuq il-bjut hija veduta tipikament Maltija. Il-prattika li npoġġu tank tal-ilma fuq il-bejt bdiet meta lura fis-snin 70 u 80 minħabba skarsezza ta' ilma kien ikun hawn qtugħ fil-provvista tal-ilma b'mod regolari. Allura, dawk li ma kellhomx bir ħasbu biex ipoġġu tank fuq il-bejt bħala kontinġenza għal meta ma jkollhomx ilma fil-vit. Dawn kienu jkunu tankijiet magħmula mill-asbestos u aktar tard mill-fiberglass jew tankijiet tal-plastik. Illum ħafna minn dawn it-tankijiet inbidlu u posthom ħaduh tankijiet oħrajn iktar moderni magħmulin minn plastik illi jiflaħ għas-sħana tax-xemx u li ma jagħmilx reazzjoni kimika mal-ilma. Iżda, minkejja dan kollu, xorta m'għandniex nixorbu mill-ilma tat-tank għaliex jista' jkun li dan it-tank ma jitnaddafx regolarment jew ma jitnaddafx tajjeb biżżejjed u anki jista' jkun li l-ilma tiegħu ma nużawhx għal perjodu ta' żmien u minħabba f'hekk jibdew jitrabbew batteri fl-ilma, bħal ngħidu aħna il-leġġjonella. Dawn il-batteri, li normalment insibuhom fil-ħamrija jew sorsi naturali ta' ilma, xi drabi jistgħu jispiċċaw f'tank tal-ilma, speċjalment jekk ma jkunx magħluq sew. It-temperaturi sħan li jkollna fuq il-bjut tagħna huma ideali għal dawn il-batteri biex jimmultiplikaw. Huwa għalhekk fil-fatt illi l-ilma tal-kċina li aħna nużaw għax-xorb u għall-ikel għandu dejjem ikun imqabbad dirett mal-main u mhux mat-tank. Id-djar Maltin huma attrezzati b'tankijiet ta' riserva fuq il-bjut. Daw it-tankijiet normalment jintlew mill-mains u forsi xi ġbir ieħor ehm, ta' ilma importanti li dal-ilma tat-tank ma jintużax għal konsum tal-bniedem. Qed ngħidu tisjir u xorb. Il-dawn l-ilma jista' jintuża kullumkien fid-dar, ħasil ta' ħwejjeġ, flushings, ħasil ta' artijiet, ħasil tal-persuna u dak kollu li wieħed jista' jimmaġina li juża l-ilma. Aħna nirrakkomandaw ħafna li l-ilma tax-xita jinġabar mill-bjut ġol-bjar u forsi rexipjenti oħrajn fejn fid-djar Maltin ma jkunx hemm bjar. Dan jista' jintuża għal kwalinkwa użu fid-dar barra għall-konsum tal-bniedem, qed ngħidu ħasil, tisqija, flushings u affarijiet oħra. Mal-ilma tax-xita nistgħu wkoll niġbru l-ilma tal-air conditioning. Illum l-air conditioners huma komuni ħafna fid-djar bħalma huma komuni ħafna t-tumble dryers Dawn ukoll jipproduċu ilma u jekk aħna nutilizzaw dan l-ilma ħa nnaqqsu l-konsum tal-ilma tal-mains. Dejjem mhux tajjeb għall-konsum tal-bniedem.
L-ilma huwa importanti għall-għajxien tagħna. Iżda li jkollok l-ilma mhuwiex biżżejjed, huwa importanti li dak l-ilma ikun nadif u mingħajr l-ebda kontaminazzjoni. Biex b'hekk l-ilma li jasal fid-djar tagħna, li jasal fl-iskejjel, fil-postijiet tax-xogħol, insomma, kullimkien, ikun pur u sikur għal saħħitna. Il-pass li jmiss issa huwa illi ntejbu it-toma biex bekk inkunu nistgħu innaqsu l-ammont ta' plastik illi ilma fil-fliexken iġib miegħu. Huwa fatt però illi f'ċertu lokalitajiet madwar il-gżejjer Maltin l-ilma huwa ta' toma inqas tajba minn oħrajn. Però, il-missjoni mhijiex impossibbli u fil-fatt diġà bdejna naslu u l-għan tagħna huwa illi il-lokalitajiet kollha jkollhom ilma illi huwa sikur kif diġà hu u b'togħma tajba.